Dych chi'n hapus bod y trigolion Caernarfon a y cynghorwyr Caernarfon wedi cael digon o wybodaeth am yr carchar newydd sy'n dod i Gaernarfon? Dwi a'r cyngor dre, a dyn ni'm yn gwybod llawer amdan y crachar ma o gwbl. Sdi un munud o'dd o'n crachar i ferchaid i rhyw 500, wedyn ma o'n crachar i rywun rywun arall ond dyn ni'm yn gwybod 'im byd deu gwir amdan y crachar ma. Fedri di ddeuthu fi be di categori C prison Siân? Wel gen i syniad reit da di gwir cos gen cyn eithr yn gweithio yn Maidstone prison am dros ugain mlynedd a Maidstone AB oedd yn Maidstone a wedyn ath o lawr i categori C yn diwadd amser hi sydd nath i gadal ta chwech mlynedd nol so ma oedd o Maidstone lawr i categori C wan so gen i syniad reit da be di categori C. Ydych chi egluro ni beth beth beth beth iawn? Wel yym ma' AAP ydi heina sy mewn am byth a os di'n deg mlynadd mwy wedyn ar ôl nhw amser nhw'n dechrau mynd lawr i blwyddyn ma' nhw ma' symud nhw i categori See ca'l nhw barod i gadal i mynd lawr allan yn y byd eto ie.
Ydych chi'n meddwl bod y carchar yn mynd i helpu'r cymuned, ac os ydych chi, yym, sut? Yym, ia, mae'n siŵr wneith o helpu yn ran gwaith, fyswn i'n feddwl. Yym, bydd 'na lot o waith yn mynd yn y crachar, dim fatha wardens, so fatha gwaith eraill yn yr swyddfeydd a bob math o bethau. Ond r'un un beth dwi'm yn siŵr iawn, dwi wedi clywed dydyn nhw ddim isio ddefnyddio pobl yy lleol yn ffordd, yn bod, rhag ofn bod nhw'n nabod gormod o bobl y tu mewn yn y tu allan. so ddim yn siŵr iawn os 'di hwnna'n wir. Ond um, dwi'n gwybod yng nghefnitha rîm byw yn Maidstone, yn bell o'r crachar, so oedd hi yn cael... Ond dysgu o hi, oedd hi, so ddim yn gwybod os 'di hynna'n wahanol ni i rwy'n arall. Ond mae'n siŵr wnaeth o dod rhywfaint o waith wneud.
Mae BBAC yn dweud bod 66 y cant o drigolion carchar yn gwneud drwg tu mewn i dwy flynedd o ddod allan o'r carchar. Ydy hyn yn poeni chi gan feddwl fydd rhai o rhein yn yn dod allan i ystrydoedd Caernarfon? Wel na, dwi'n dwi'n meddwl bod hynna sdi yn poen llawer. Sdi ma- mae o'n boen os dan ni rywun yn wneud rhywbeth yn yn drech. Ond Pam na dda gadael y crachar? Ma- neith nhw adra lle bynnag ddi adra iddyn nhw a dim meddwl bod nhw'n aros yn Gaernarfon jyst bod y crachar yn Caernarfon. So dim yn meddwl bydd hynna yn broblem fy nhun. Dim llawer waeth na mae o wan.
Mae ffigyrau'n dangos bod dim ond 130 o bobl o Gwynedd sy'n yn carchar ar hyn o bryd. Felly cancmerydd bod y carchar newydd yn dal 1,000 o bobl, Ydy hyn yn mynd yn erbyn y rhesymau i gael carchar yma, yy, oedd i gadael yr inmates i siarad eu iaith Cymraeg? Wel, ia, Steve, mae'r iaith yn, yn pwysig, a mae bynnag yn Caernarfon yn pwysig iawn. Ond um, y ffordd mae pethau'n mynd yn y wlad rwan, Steve, mae cymaint ysgolion a pethau, di'r Saesneg ddim yr iaith gyntaf mwy. So, yr un peth efo crachau mae'n siŵr. Ella pan maen nhw'n dweud bydd nhw'n yn siarad Cymraeg, ella bydd nhw'n siarad Saesneg chwaith, ti'n yn gwybod na dweud. Dwi wedi clywed bod busnesu lleol yn mynd i fanteisio o gael y carchar yma yn Gaernarfon. Dach chi'n meddwl fydd hyn yn wir? Wel ie, yym peth ydi, os gin pobl pres a gynnon nhw gwaith ac yn ennill pres, wnaethon nhw wario, so os na llawer o bobl yn gweithio yna, Mae'n siŵr wneith o'n dda i dre achos gin nhw bres i wario.
Mae'r Swyddfa National Audit yn dweud na OGC Buying Solutions sydd yn darparu nwyddau i'r carchardai y gwlad i gyd, a dillad yn dod o gwledydd fel China, ac amryw o gwasanaethau eraill yn cael eu darparu trwy prisiau wedi cytuno yn cenedlaethol. Faint felly o brynu ydach chi'n meddwl fydd y carchar yn neud yn lleol?
Yy, wel ma' siŵr iawn y ffordd ti'n ddeud o, by' na'm llawar yn ga'l 'i brynu yn lleol, ond yym mm by' 'na rw- by' 'na dipyn dwi'n me'wl, by- by' raid, wsti, 'c'os dibynnu faint o bobol sydd yn gweithio 'na, wsti. By- Bydd 'na, bydd 'na, bydd 'na mwy na sy' 'na ŵan, 'swn i'n meddwl, ia.
Ydach chi'n disgwyl swyddi gyda tâl uchal ddod i bobl Caernarfon? Wel, na, dw. Yym, deud gwir, yym, 'swn i'n meddwl y rhan fwya' o bobl yn Caernarfon yn cael y cyfloga' lleia sy' 'na. Yym, dyn nhw heb 'di arfer gweithio mewn crachar, dwi'n siŵr. Ella os 'ny nhw 'di gweithio rywle arall yn Lloegr mewn crachar, ella ge- geith nhw swydd reit da. Ond fel arfer, 'swn i'n meddwl na. Ydach chi'n meddwl y bydd pobl heb brofiad yn y maes yy cael gwaith yn carchar Gaernarfon? Fyswn i'n meddwl.
Ma- ma' raid ti cael rhywfaint o profiad bysa. Di- dim yn gwybod fy hun ond dwi'n meddwl bysa reit, wel, rhyfadd i cera i mewn i Crached i ddysgol gweithio na sydd. G- gin ti'm clem efo pwy ti'n gweithio efo, be' ti'n gweithio mewn ffordd. Dach chi'n ofnus fydd Caernarfon yn cael ei weld fel tre carchar. Hynny yw, yr adeilad gyntaf fydd yr ymwelwyr yn gweld fydd y carchar, a hefyd, pe fydden nhw'n edrych ar y we, fydd hyn i fath. Yym,
un peth dwi yn erbyn 'di y crachar yn hen Side Frodo, cos ma' hwnna yn, ma' lle llwyddiannus wst ti, ma' reit ar ochr y Fenai, a does 'na'm reswm iddo fo mynd yna, er bod 'na hen ffactri 'na, mond hynna 'di reswm, ond does 'na, Yym dwi dwi hollol erbyn yy crachar yn mynd yn fan'na. Yym dwi ond dwi 'di bod i drefydd mowr lle ma' 'na grachar a dwi'm yn gwbod bo' 'na grachar yna. Jyst bod os 'di hwnna ar y ffor i mewn i Gaernarfon wel neith pawb gweld o a bydd o'n bechod deu gwir. 'C'os hynna 'di peth gynta neith pobol sylwi ar. Wnaeth hyn cael effaith ar statws trefdadaeth y byd? yn y dre? Yym, dwi'n meddwl byse'n digwydd yn Gaernarfon ar y funud. Da ni jyst iawn a gollion yn barod efo'r Victoria Dock a'r pethau fel hynna'n mynd ymlaen ar ochr y Fenai. A dwi'n meddwl bod yna'n pwysig iawn bod ni'n gwneud mwy da, um, llanas ar, ar y Fenai a bydd y crachau yma yn lanas, dwi'n meddwl, fy hun.